Eh wari yan tima na nuhi wuntaŋ bɛni paya amaa n nuhi zaa firi zirimi so please eh zuŋɔ ti lan tuɣirila ti yɛtɔɣa maa zaŋ chaŋ application visa process zuŋɔ mi ti yaa maa yɛn dahila zaŋ chaŋ Tourist Visa Application din dii niŋ ka di niŋ ka a bɔri ni ka dima n di bɔri ni n go n-chaŋ silimiin tiŋa bee tin shɛli wula mi ka di mi soya mi ka di doli n appilayira. Di zuɣu a yi niŋ interest kpaŋ ma maŋa video nim maa ti tɔɣisi li pam. Yi ban pun beni maa Thank you very much for subscribing new comers maa thank you ti niŋ yi zaɣi yino kam maraba yi ban beni ŋɔ maa video ni ku drop ka a watch li nyin shɛli yi ma nyin miri ka a wait ka drop a comment di zuɣu thank you very much yi ban beni ŋɔ maa we are proud of you yin n share yeri li ka invite niriba nyɛ ŋun mi gba zaa kpɛna ŋɔ maa ti niŋdi a gba zaa maraba a gba zaa pahi family maa zuɣu sweet Africa

bɛn tiri invite bee invitation. Di mi niŋ ka di nyɛla kadima a bɔri ni kadima a chaŋ kaman tourism a gomi chaŋ n gba zaa ti nyɛ kadima France, Paris, Italy, Europe maa di galisiya pam di nyɛla about 27 countries bini nyɛ Schengen maa ka a yi mali one visa a ni tooi zaŋ goli a tiŋsi ŋɔ maa zaa ha. Kamani namba waan, France niŋ ka a chaŋ ti apply ka bɛ yi taɣili nyin dee ni shena France ka baŋ naan tooi chaŋ Italy, a bɔri ni a chaŋ Spain, a bɔri ni a chaŋ Portugal o, nyin dee ni mali di liɣiri di ni tooi gooi n chaŋ o, yes, you are welcome because so bɛ yɛn bɔhi a yɛltɔɣa sheli. A mi bɛ yɛn chani ti paara luɣi sheli polo ka bɛ yaa kadima zaŋ ma ka a nya yaɣa chana ya polo ka a yina? No!

Nyin dini maa nyɛm ni kadama di tom ni a build a bank statement ka a mali a liɣiri. A mali a liɣiri, a bank account, ti pun tɔɣisi din niŋdi shɛm ka a buildiri bank statement, a yi na bi wɔchili nyin cham ti wɔchili. Nyin dini maa nyɛm ni kadama a yɛn bɔla soli m-mali n liɣiri ka chɛ laa kantiri shɛli a ni bɔri ni a chaŋ maa. Bumbu binyɛhiri ka bɛ bɔra A yi bɔri ni a chaŋ a storied visit, bumbo ni bumbo ka di tu ni a mali ba bi zaŋ zaŋ sɔɣi di dɔbu website in my France ka a bɔri a, Italy ka a bɔri a, luɣi din ka a bɔri a, go and do research a yɛn yɛli mi binshɛɣu kam di yɛn kami na. Di yi kana naagi ka a boli bilidim a bank statement that is number one. A yi ni chani luɣi shɛli polo maa di yi nyɛla kadama ŋmahinli a kanila France na. Pɔin tim pa ti kula luɣi shɛŋa din tu naa bɔri naa chaŋ bɔ a bɔri naa chaŋ ti niŋ m bɔri ni n chaŋ ti nya yaa kaza m bɔri ni n chaŋ ti nya yaa kaza m bɔri ni n chaŋ ti nya yaa kaza a ni tum di nyɛla a mali nyimaŋmaŋ tuma nyimaŋmaŋ pure water company nyimaŋmaŋ company n nyɛli write a letter bee a binshɛɣu kam ka di wuhi ni kadama a nyɛ ninvuɣu so zaŋ chaŋ a tuma ni. A baŋ sitɛtimɛnti la puuni bini lihi di puuni n-nyɛ nya liɣi shɛli a ni mali a ni shiri chani tin shɛli maa a ni tooi yo hotɛli zuɣu a ni tooi kpe. A yɛn chaŋ miri ka a chɛ ka a deeti ni a binshɛɣukam ka di fum taba. Chɛ ka a tikit, a yɛn ŋmaag a tikit bee a yɛn bug a tikit. A observation of tikit maa chɛ ka a in and out tikit maa ka di doli taba pɔi ka a yɛn zaŋ ti submit ti ba. Ka di wuhiri ni a ni chani ŋɔ maa a yɛn kuli mi na. Nyini, di yi nyɛla a tumdila tuma luɣ shɛli polo, chɛ ka lala a ni tumdi tuma luɣ shɛli polo maa ka di lɛta ka a mali Dagbaŋ Din wuhiri ni ka a sab gbaŋ shɛli din wuhiri ni kadama n tumdi tuma yaaka zaa n-ŋɔ ŋɔ ŋɔ ŋɔ ŋɔ ŋɔ. Di gba zaa di niŋ necessary paa. Bɛ nini ni kpɛɣiri luɣ shɛli polo nyɛla laɣ shɛli din be a account puuni. Niriba pam mi niŋdi li mi a build a bank account maa naagi ka saha shɛli ka a ti yɛn submit li maa a ni tooi zaŋ laɣ zuɣu din niŋ di puuni ka print li Ka laa liɣiri maa bee yihi laa liɣiri maa, liɣiri maa ni tooi wuhi ni ka dama mi bɛ ŋmahi li kamani two billion Ghana cedi bee one point one billion bee change la zaŋ chaŋ Euro puuni bee dollar puuni a lan yɛn nyɛli ka laa liɣiri maa ka di ni tooi be ada account puuni ka a naan pirinti nyini laa niri ŋɔ maa a gba zaa a niidira interview bɛ niŋ a interview interview ŋɔ maa nyini ŋɔ ŋuna a ka ka di nyɛla So m-be nimaani ka tiri a gbaŋ shɛli na kam na, ka lahi niri maa o daa dress ni o binshɛɣu kam maa zaa ha. Ayi, nyɛ ŋun a ka lahi niri maa. Nyin dini maa nyɛla nyɛ mmin maŋa, a yiŋa, a house address ni a binshɛɣu kam. Silimiinsi maliya binshɛɣu ka bɛ lihiri li ka di nyɛ accountability. A gba zaa bɛ nya a ni chani tourist visa ŋɔ maa bɛ hankali zaa ha puuni. Silimiin tiŋ viɛli pam. A gba ni a chaŋ ti kpalim. Africa di miya pam. Ka so ka mi ka di niigi, bɛ mi ni shɛba be yiŋa, ka bɛn be yiŋ maa ka o ɛɛniri binshɛɣu. Ka so be silimiin tiŋa, o dirila wahala. Silimiinsi maŋmaŋ mi li. Silimiinsi maŋmaŋ mi ni ka dima enjoyment di be Africa. Di zuɣu bɔmbɔ bini n-lee wuhiri. Ni a yi chaŋ a ni labina, n ma, a maliya paɣa, m maliya paɣa mini m bihi, m mini m paɣa m paɣa mini m bihi bela yaɣa, m paɣa nyɛla yaɣa, ahi m maliya yili n yilinim binshɛɣu kam, m maliya workers, m maliya kɔmpini ka di be yiŋa, n tumdila tuun shɛli yi tuuni yaɣa ka zaŋ mi ni tumdi nyari binshɛɣu maa lala bini maa, n nyari liɣiri gari. N yɛn chaŋ ti bɛ nimaani. Nyami in Carmen, laa daliri ŋɔ maa kpɛɣiri mali yaa. Ti yuŋ polo ti zooya ka di nyɛla ti niŋdi amiliya bee ti bɔri paɣaba ti ka marriage certificate nima ba luɣi shɛli polo di niŋ necessary paa. Dindee yi niŋ ka di nyɛla kadama a mali la marriage kaman a yɛli ŋɔ, m mali la paɣa. Bolli wuhi ni amiliya paɣa puuvumli gbana maa, kaman di niŋ ka a yɛn ti daliri shɛli din ni tooi lan chɛ ka bɛ dihi talɔgu, M mali paɣa, m paɣa, m mini m paɣa, m amiliya m paɣa, m paɣa mini m bihi. A ni yɛli shɛm maa ka di ni yɛn nyɛ yɛlimaŋli oo, naɣila binnyili shɛhira gbana shɛli din shiriya n-wuhi ni kadama, satifiketi shɛli din shiri wuhi ni kadama a shiri maliya paɣa. Paɣa ŋɔ maa daliri zuɣu a ni chani maa a ni labi na. A kɔmpini ŋɔ maa zuɣu a ni chani ŋɔ maa a ni labi na. Naa nyɛla naa ka tiŋ ŋɔ ni binnim maa zaaha bɛ fukumsi ni binshɛɣu kam di ʒila zuɣu zuɣu nyɛla naa. Di zuɣu ka nanima, naafanima ka a ba ŋɔ ŋɔ ha ka di nyɛla ka naa yi kuli yiɣisi kaman nazuɣuri shɛba bɛn kuli be Dagbaŋ ŋɔ ka o yɛn ni kana maa o chanila tiŋ kam. Nimpɔb ka neebi yɛn zaŋli zaŋ ti o because bɛ miya muliki shɛli din dol o. Di zuɣu ninvuɣu so ŋun mi gba zaa yɛn chaŋ as tourist visa, a yɛn chaŋ li, di tumina kadama ka a daŋ a binshɛɣu kam, a pass eh, a ni chani tin shɛli maa, luɣi din ni luɣi dini ka a bɔri ni kadama ni a chaŋ ti nya because tourist maa di nyɛmi Ee, a nina ka a yɛn zaŋ chaŋ ti nya Naawuni namanama bee luɣ shɛli polo din viɛli viɛla, ka a chaŋ ti zanza nimaani, ka, ka, ka kpuɣi a foon ŋmaari a pichanima n-teekiri a viidionima lahi nya tourist visa. Yi yɛn chaŋ ti she yi zaɣ bɔbu ka di nyɛla yɛn kana maa, yi ni ku kaman ni yi ti gɔŋgo n-ŋmaai viidionima n-lihilihi gili n-nya yɛm yi Naawuni nama ni be shɛm, tiŋ maa ni viɛli shɛm. Diri nyɛ yini ka yi kamina tourist visa yi kamina ni yi ti gongongili tiŋ maa ni. Di zuɣu di gba zaa din applyiri shɛm n bala maa. Point mi tiŋ maa galisiya pam a yi kana tin shɛli a ni yɛn chaŋ a hotel shɛli a ni kanna ni a ti shee din nim maa zaa ha di tomi ni a buka a hotel of the nation din ni mali zahiri tɔni kadima di beni ka a naan zaŋ chaŋ n-ti sɔŋ mi ti ka bɛ baŋ ni kadima mini nir pun chɛri ba a ka a yɛn chaŋ so sani. Bari hotɛlnim beni a pun buukila a hotɛl biɛbu ni a luɣilikam zaa din ni mali zaaha a pun niŋla riidi ka chana. So lala binyɛhiri maa zaaha a yi bi chɛ ka di laɣim because a yɛli ni kadima a chanila. Tourist visa yɛpɔya ka a yɛn shiigi na di kani a ni chaŋ maa a yɛn gbɛli sambani ni so sani ka a yɛn shii nyin bi mi so nimaani tiŋ maa ni but bini yɛ ka a mali liɣi shɛli maa yes hotel a ni mali liɣi a yɛn chaŋ ti gbɛ hotel a ni mali liɣiri a yɛn kpuɣila baasi nima a ni chani luɣuli kam ka a chaŋ chaŋ di zuɣu a yɛn chaŋ as a tourist visa di gba zaa di apply di zuɣu di pa Dapa yim, invite, di yɛtɔɣa di be di ku. Ka a yɛn chaŋ as a tourist visa ka di mi gba ka di be di ku. Di zuɣu lala binyɛhiri ŋɔ maa di tum ni ka dama a gba zaa zaŋ a hankali zaŋ zaŋ sɔŋ n niŋmi research whatever binshɛɣu kam a ni yɛn niŋ biɛhigu kam puuni ka a yɛn niŋ la di tum ni ka dama ka a zaŋdi research binshɛɣu a ni bɔri maa kpɛma n ti gogolli N ni nya n ni bɔri binshɛɣu kam ŋɔ, n ni gogil li shɛm maa dini m-bala, n ni bi yɛli ni bɛ bɔri lan ŋɔ ka bɔri ŋɔ ka bɔri ŋɔ n-nyɛ li, di niŋ set lala binyɛhiri maa making sure ni ka dima pɔi ka a ti yɛn paai nimaani. Bɛ ni bɔri binshɛɣu kam zaa ha n-tu ni ka dima a mali li. Lala binyɛhiri maa zaa a niŋ wula? A pun kpe Intanɛt zuɣu nti cheeki n-nya bɛ ni bɔri binshɛŋa zaa ha ka a niŋ wula ka a laɣisiri n-zaŋ chaŋ ti submit li? Din bi tu ni a che shɛli ka a daŋ boli, din tu ni kadama a bɔbi binshɛŋa zaa ha ka a laɣim di zaa ha n-zaŋ a binshɛɣukam zaa ha n-zaŋ chaŋ ti submit. Naawuni ni paɣi a zuɣu A gba yɛn nyɛ nasara. Bɛ mi gba zaa Biblia yɛn taai li. Bɛ lee lan taila gbaŋ shɛli ka taai daliri shɛli din wuhi ni kadama daliri ŋɔ zuɣu ni daliri ŋɔ zuɣu ka ti naŋ wula ka ti bi saɣi zaŋ zaŋ taai. As usual, n yuli bɔri Mister President on social media ni yɛn sohi a shɛm, all the video is still there, ti zaŋdimi sɔŋdi ŋɔ maa because of nyini ti ti puushirami, you have to learn. Binshɛɣu kam ti ni yɛri ŋɔ maa, we are here to push you to do it and you can do it. Niŋmi research binshɛɣu kam zaa ha ka naan take over. As usually mani m pa connection man, m bi tiri so invite, m mi bi tiri so invitation, m mi bi dari ticket tiri so. Ni mi shɛm bee ni bɔhi wum shɛm din ka mali sɔŋda ni ka dima Naawuni ti a nasara ka a gba zaa kpe. N suhiri Naawuni N ni Naawuni chɛ ka yuundali na ŋ-ŋɔ, ka di nyɛla ti gba yɛn nyɛla ti nɔɔ din pahiti ŋɔ maa, ka ti gba zaa nyɛla ninvuɣ shɛb bɛn yɛn niŋ nimmoo m-bahi gɔrim zuɣu ka chɛ travel experience di viɛli pam. Afanim mi n-yɛli bɛ neen kura n-yɛli bɛ silimiinsi yɛli ni show your friends how to catch the fish but don't give him fish. So naa wuhimi a zo bɛ ni gbahiri zahim shɛm, amaa miri ka a tooi zahim di zuɣu ti mi shɛm. ka ti yɛri ŋɔ maa a gba zaa ni mi shɛm bee a ni mali yɛtɔɣ shɛli please lala viidionima ŋɔ maa di ti ni di laikib maa ka di chaŋ hali ti ni yɛn neei yi nini ni yɛtɔɣ shɛli.